Hello, nan dam cio hna maw phunnak ah parmi podcast na kan len ca kan lawm tuni ka hoi leng cu a ho hlei silo in kan mi phun nih kan i uan thlar tak tak mi gospel singer Jabet nu chundo tu ka ngei timi hla kan sak piak tu Rachel Hniang hi beruwa nak kan rak ngei la

fa le zo khen le mu nu le tang ran tun hi che kai nuam lo tu tu khi ka chim ton tika khin pathian ni thlo chua la lo tong khi ka phang chang khi ni minang zong ni khin khi complain or phun zai phun khin an ka ruwa piak chang la timi ka van ruat le tu na ho chano ka chim tuk ti la lo an tai thiam mo na bal te khin i just want to you know ka, ka experience ki ya chim ki ka hei du bia chu chun um fa le zo khen tluk da har te mi khi tam tuk ni kan chim lo te ka khin haupo ni khin oh so a, a foi tuk le se ko la or like an ni vial cha da foi tuk or ani vial cha fa le zo khen kho tuk na na thai temo ani cha super mom ase pa kai cho ka selo to temo o ani cha fa le ke screen tha to pek na kai chu ka tua khalo ti mi to ko um ve ba a nu le kan rak struggle mi te le mu kan rak harnak te le kan tuah mi pawl le kan kan sung mi kan fail mi kan tuah khawh lo mi pawl te zong kem van thei ve cia ki ma cheu kha kan tha jang sa kho ve na thei thiam ko lo mo a thatnak long te mi ne mu tik i hoi ne thatna an to kho ve lo tik ah khin tha der kho ve te khin ti kan har cio ko na thei thiam mo le a fawi dih peng ve lo timi khi chim khi ka duh tawnnak ah khin a tam tuk hin ka va chim sual to so how's your experience kum khat su ve cang su mu si kum khat nu ka su ve thange te a ol lo ke ka fa pa he midang ni tla in ti theu jana ban tha to tap da tap da lo e ke rol le tha ten ai ei du te ba ken khan na van tha to khlaswa na dong tuk tin ke in ti theu kalung kim yanga te le ka fa pa he tu sun ni tianga ke chutin har sat tukin ke stress ter tuk cha na um lo asinan a har tuk thau thau ko fa ol big man ke a har tuk ko nu si nu chu mo ne chumi si kan vun pai i sin kan nei i sin kan ni tla cu te uh, normal ten hman kan nei thei lo tikah te khoimi si thon i recovery kan vun tua nu beta fa kan vun take care i kan pa hi ka ti theo na na tuan hi ina hin ha ka tuan lo nan ti sum ni lo sum vu in ke to chan ta ka nei lo ka te tu tla hi chu a huat sok pai lai fang te se tika chun khat lam room ka clean le khat lam kha rak bal zo ti kha se a it that chan te na ji pakhat pahnih hrawng khi fai den kan um thai khami lo kha chu okay ama tla bal ko se chu ne a ke anwa mok nak to ko se ti khe ka ti ka sim du wi chu fa ol bik ka fa hi fa laka chu a ol bik in ka mu ve mi sinan chumi ching te manin khi a har tuk ko inang tan experience is sim thewiti I can imagine niang tluk in a har ding timi hi maw cun kan nih ta cu hina nu le pa pi le pu in in um pi i te unau te thon kan um i kan har sat caan ah khin rak zoh sak dua to in rak zoh sak ta o kan wak duh caan ah tin khi ti thei ding khi kan nei lai i a nei lo tu pawl sang ka rua te oh kai chu complain ding man ka se lo pi tin mo ka rua tok sa le e cun complain nak thu khi fa thu lam khi ke social media tu ke ke post tuk pe po khi ka si lai an no mok lai fang te long khi ka post pe thau i kha e si sim du mi cho a ol tuk na ke a har tuk ko ti mi te hi mo nang ma nang ma sang tla isim thau ve kha ol lo ding ya a man tuk tu na simi kha atu kei khi a har bakmi le ol bakmi pahnih ka ngei ve lo sungluan ka a har bak zain hem ka ol bak te ka khin a ol do sia khan chun arak ening ngai ko tu na chima tuk nan a har cha har chem chem ko zan mit ku chim lo chu mu mu kan ni ka lei kan fa le zau dan chu mrang ban tuk na se amma te an i tar lo na la kan ni chu kan sa phone tik lo te ka chun every time na thang a kan na thang ve am bue a kam bue ve ma chun chun hrimhrim ah khan te kei cu rian ka va tuan le ta kau rian ka tuan karlak te tal khi kan thinlung dang te khi kau vacation te rian ka tuan kal tar khi khi nangam te khin ka um kho ba ingam van loi bak en khen zan in zingka kan tho tiang bak khi chu hi buai peng bantuk khi alo ve cang ko mu so ya in ni va um um rum le bang khi o rian tun a har nak kha um ve a cana khan rian tun kan tun nak kan tha bat ve chan le mu chun na tlak te kren kan va tun ve te ka itakhin a har nak va ve le cha um ve di ka te a cheu khat ti fa le zo khen an thiam ngai chu khi for example keima ka naw he ngak chia zo thiam to keima a ka chang to ka naw ama dong fa pa ni ngai vele ngakchia zohkhenh khi keimah ka mit na cu mu amah nih cun ka ka ba tuk ve ko ti cha hei te ko na kan ni kan hmuh nak ah cun len te chel pi lam pi la sak pi zei po khi nuam te khi a tua pi kho peng mi tha in khin ka rua so ani cha khin chon oh it must be fun you know to be a mom to you like ba kai cha cun 30 minutes and nazi pa khashrong sisi a cun okay what do we do now ka fa le zong han um her ke ma zong ki mah te ke stik ah khin um chu na tlak bak i mo fa le he van um an i chana van i ta rol pek hau an thang tak an thang tak len te chal nak ki pa zul pang la kal vi pang kal he hok te ka khin mu um a he har to khin ka he thei le um yes nu tuan ki cha nu nu le si ka har chin chin ma nu a khan ti he ruati ka he du mi ki chu thlat pol na sak nak le kan te kola cho khatle chon atu cho rian dang chon hei ve na hei na tuan pa part time phun law deu khan basi ta ko o e hlan sak nak le akin chu hlan chunga khan khol na rak long ton chumu chun we concert adang dang te te jong khan hei in som ngai ton la biak an zonga tampi khan hei tal la chu ma ki mother na van sin huwa ki ma ki adjustment ki tanda nai har mo nangma cha khin chan pek ve ke har tuk ma selo le jaitin da na hen ki na tuah na handle ka tila chu si now ka fa suak nu hi chu state dang hi voi khat cha long ka tlong texas a tu nai te kha ka va tlong ite khami cha kha se a khami man all lo e kamit thlam le kanna thlama hi a o le a mel te long long khi raswa ke te e naw te silai ka tlong mi se phone te ka kha noi pek lai thon te Cuvek se fanei nui khual tlong hi chu a rak har zet i sung kwa in va fe thei lo lo le kha chu thu dang pan te te cun studio lut ding hrim hrim he tu tla hi hla ka to mi ni project na nei mon ti le ka nei ring ring ko asina in va to ngai ngai kha a har zet i appointment va to i sung kwa dem va fe khavi kha all in all lo i chu se falat la ya chu te kan fala la ya chu appointment to ma te suak the chana tlung seher ding kha zong man an um lo tu kha appointment vun tua hrim hrim ding kha a ol non lo jum pasal thon si tika kan pa hi biak in lam se se thil dang dang a active ve zet tika e compromise kam vun to ok be thon chu te a ol lo na sa snang ka thin lung ten chu adu ring ring ko e in som na ga hi chu keima kan dama chu el hi ka siang theo lo e chu ting ke ka si hri ko ka duh cu ka duh ka thinlung in tla he a duh zate project la ka nei ring ring ka ziak taka ka the ding ti ka cha ka rel thai ve lo lo loi ti kum khat mo kum ni mo kan rai ding yang tin se se all lo studio balu ti mo chan pani nu si zau ra chu pani chan pani pathum khati vun liam tar ding kha pam ma ya la ke awa chang thlange te e senan e zangtin se hmai lam ah tla tuah cu ka duh na sa tu kum sungah tla hla pakhat te tal cu vun suah thai se la ka ti kha cu cu se yeah um khi plan plan van su atua na ka atua ka cha foi rik a plan ba khi a har bite a planning bakha yang tin se appointment appointment lak ding hrim hrim kha a har tuk kami bana a tu him podcast ka ngai ding su chu mu so na ji pakra interview kan tu la ka ti le okay ka fa le kha da ka chia na la ma chun zeitik da kai ma ka ready la zeitik tan da zeitik tan tiang da sila mi po vil te kha ka plan che di hau chang ma lo chun okay okay this happened now ti kha nga lo so uh, a month ahead zart ni zart thum chu tin a thlan pin khan ka plan ha but na ra ka cancel lo a dih like ka fale okay so ka fale ya ma a har than tuk chang tua than ding hrim hrim kha mu ma kha ka si kai ma man chan long kha kol kho nga ti lo kana aka zau piak tu ding ane man chan long kha kol ha en he ka hin pakhat sri means okay si chun nazi pakhata interview ngai ding ka sia chun nazi hleini in nazi pathum lakar ka fale nan rak ka zoh piak la okay nazi hleini an ka bachi ana ha au chang ma hlei khat in hleini lakar ho ra ka chaos big chan ke sip pang it's like you just can't leave the house anymore like an tap mo an ti mo adok na ka chum then ma kha hlei ni lai te khat okay ko huam ti lo you know like oh, yes. forget about interview whatever we will stay home we are not going to the interview anymore ma te ki every like 10 minutes before that happened mah mindset he a rak ra peng because it's just somehow mah lai te a buai peng so now I know biak an tapo kan kal lai nu le pa dai mi biak an kal lai te i fa le buai a tam tuk ning te bantuk khi that's exactly what happened whenever I have you know plan ma takin ka thai ngai cang le atu khin cun hlei ni a ka fa le chia ka du ding sun pa sha hrang hrang khin chin chia ding ti mi ma in kan um ma mindset lo kan cun okay ka fuam ti lo like a ho cha that na tangka zong ka ngah mi zong si lo na thei cem maw and then midang zong nih mah tluk zong ah zeya an rel mi zong si lo mi khi keimah le keimah ka har nak ai pe ta khi ba ya ma van phngin te le van tu ding i tim shim shim kha a har tuk har tuk kan ni kai tla se ko tu biak ina tla khi minau lama se mo kan ti thai to kin ke active kan zom na sa kan nu pa in e chun sunday hi khom piat ka du lo kan dam lo tok si lawa chu te uh, voikhat cu mitu na sim ve kha se kan ready the in in kam fe ding bakin kha jabes ka fa pa kha atap thlang chu anau te lai se biak in kan thlang te he atap tuki kha biak in ma kan thlang bakin ka khom pai non lain thla sa lo kan ka ve kha kan si ti e a hlai khata kan kho me

u le nau kha an rak um tikah kha tampi anmah nih kha in bawm thai i te an hnen average nu le pa hnen average kha cu thinla hna ngam ze te kha khawl tlak khawl da lo api le pu hnen um le cu kha ziang a bang ti la khi ka trucks da lem lo i kha hnangam ting khi ka ba um ko i e pi le pu pathian in thlaswa in pe te se ka ka du kan duh vekin cu falat lai vekin kan active thei nawn lo i ka facebook ca ka nga rak ngan dami na rak ser maw ka thei lo ka ngan mi cu kan no lai te kan no lai lawng si loin te kan single lai te hi pathian hrangah he a rak sung loi tuk timi te kha ka rak ngan i fa kan vun nei fa uh, an in insang nei fa nei chu in du sak mi tla se ko mm-hmm. nan fa kan vun nei hi chun kan priority kha mm. kan fa ka a fe thlang te ka kan du ve kin ha kan tuan thai non lo kan du ve kin biak in lama kan pe ko thai non lo ruanga e kan single lai te mo kan mm. long lak lai te pak kha pathian sang he arak sung loi tuk kan mai sang khala pathian sang hi kan tuan thai ding mi chan man khung bik asi ti mi te kha ka ranga ni te e tu a chu kan du tuk kan duh kwa ko tla le kha a chang the thei non lo mi si kha se minau tampi in rak zau le na single minau na no lai a ti lo na single lai pang ti kha pathian sanga pi pe ko ding mi te kha tha jang lo pe du phone um ke caan pek law zong silo kan thinlung hrim khi 100% in kin atu chu concert po zong khi yes pathian tang that khi ka du tu ko preparation zong khi ka du tu ko na te a caan hru hru ka nga lo te ka khan khi thla ka wa sak tik zong khan thla ka sak le moment te long a khen chun ka kho focus ko na tin preparation caan kan dak pek ton mi vial te single lieu kan dak pek mi man tuk ai pe kho lo te khin kan thinlung hrim hrim khi half and half ban tu khi an the ten chang te ka khen ti ma rong a khin tu zong he belo training a kan som ve ngai atu bantuk kum thak po le ka cancel atu leo hin chun ka tua ti lo la lo ka ti aruang chuma ka attention kha ma training ani event ni a khan ka va chuak ko ka tua kho ko na te in khan ma ka tua ding i boy basum pa na la na ding a preparation pek a haumi kha ka pe kho ka pe kho bak lo mm. keimah te khan kai thei le mm. bawipa tu na rak ka ngai thiam ko sai tu lo chu ka family and ka fa le tu hi ka mission mm, man tu ka i chia yam ma tu hi focus ri ite in in ka to kho mi thil dang dang pol long hi to kho ri in chun pathian ni ka fa le na dam te na in a soi nan than tik se to te alo ka lung thin ya um di lo mi thil to ka har tuk sang chu mu ima kha shim shim ka se na se mi tu na sim bek khi kan duh tuk ko nan te preparation kha um nawn lo cu thein e mipi hranga cu o nupi nu si zo nu yang a hlat la tua non lo kan lai nu pawl cu khati ring ring an si ko ti kha khami long hi kan thei mi se thinlung ni kha adu tuk ko dan kha chan akar laki pek ding mi mo a mo khi um non lo ite e Kemi concert ka va fe ka sim me cho hla kan sak tam ve hui cho the wheels on the bus ti wrong ka si thlang ti baby anga non lo ro ri asina in e khami ruanga khami people kha e osom non lo ding timi thin lung son si lo in ke tha jang pe kok sin sin ma mitu na sim vek kha se ko hi mi ka tua min le paisa million million in le lut lo million chu sim hna hundreds man ne an lut lo mi hi yang asi tluk in ka zuam re ro ti mi hi kai kai ta khi ka ruwa tok theu a chan le chu laimi singer hranga chu yang man lo khi basi kan du tuk ruanga kan tua mi khi ro ri khia basi te ka te chan le chu hi vek tua re ro tla mi at la kan bang lo mo ting khi ka ruat theu nan i mi tam mi tampi awa se lo mana pakhat pahnih nunnak hranga te a thleng dang lam thai mi sia chu timi thinlung te ro rin khi kan kan to mi khi va se kau ti khi pathian kam ma le pathian kan pe tlai nak te kan to khom te kan to mi khi va se le mo atu lai mi he zai ronga da thla wa kan ngei hnu le fa kan ngeih hnu ah zeiruang dah hla tapo kan sak khawh ti lo kan tawng khawh ti lo timi cu a ruang cu kan rian kan pawcawmnak a si lo cu miphun dang maw miphun dang hlasak thiam pawl cu an pawcawmnak a si cu mu so fa an ngeih hnu zong ah an pawcawmnak keimah zong fa ka ngei le ka pawcawmnak rian cu ka tuan peng ve ko tu tiang thei thiam ko lo mo na balte in hlasak la hlatuah cu ka pawcawmnak sa lo cu pawcawmnak cu van chim lo i spend money tangka tu ka hman tangka tu hmu sa lo tangka tu ka hmannak a si cang tikah cun ka pawcawmnak a si lomi kha cu fa le ngeih hnu cang le family ngeih cang hnu a har tuk cang cu mirang pawl te an o zong tha peng ko do zong an do peng ko hla zong an sa kho peng obviously because it's their career right they get money from it and then keimah zong cu thakhat a thong a thong ruk mu ding se like yes zan chher te hla chu sa ve ko la chu na thei tiam mo like of course i love sing i'm gonna do it na tin ma ruang khin sa ko chu lai mi chu kan pachom nak cha kan to mi asilo kan huam ruang le pathian he kan i pehtlaihnak ruang te ah min gospel singer sia chu mu kan to mi asi ruang ah khan atu chu ma ka har tuk sang kan pocom nak ren salo mi kan no leu bantuk in kan huam chan po cha kan pek mi vialte kha kan fa le chan a kal di chang chun pakhat a cheu khat ni khin na tung fa fa ni fa ngai nu a like ai tam tuk do war tuk or mai chu a war tuk ti khi dong kia um ve hoi chu ba khat lai ka zin zia na tung ka sa ruang a chun de ruang dal ha chu sak ti la lo or like yan na tung ka si ruang cun kai tam la lo yan na tung ka si ruang ah cun nuam te sin ka um la lo na thei thiang ka lo mo fak ngai ruang ah cun because I'm the same person oh, that I you know I was 10 years ago so um but yeah khat la ya khan cun kan tua mi tete le kan si kho mi tete he kan zuam tuk million times kan kan try i kan tua mi te dong si like all the effort kan chiah mi vialte le kan in zuam mi khi mu so a kan hoi pa nih cu pau nak an chim to mi cu a zok te tal hi zara kan bom hna so tu azong ah a phu deuh ko ma e timi mu van click te man a kan huam lo te ka han cun tu ading tha he chia te ka san le yeah I know ma interview zong he kai ma ni hin hoi sin lang du tuk ruang kan ka tu mi ka sabak lo ka chim ban tuk in khan oh my gosh like dang ni chan thela tan zai tluk un da ma he phaknak ding le tuahnak ding ah hin mumma hin a caan ahcun edit zong hi zinglei pahnih pathum ka fa lan i hnu ah ka tuah mi a si ka fa lan um lio ah zeihmanh ka tuah kho lo silo le a caan ahcun ka fa le an tah pa tluahmah ka bawng bi an ok bu bak hna nih ka tuah caan zong um ve ka sen deadline te po ka ka ngei ve cu mu ka chim dunak cu ma ca hin a zau te tal cu zau ko ngai te tal cu ngai ko a ruang cu because i have a reason to do this pathian nih ka thinlung chungah a chiah mi a si kan umnak hmun te in bawipa sunparnak langhtertu kan sinak kha tha pek ka duh i a langhtertu minung hrimhrim zong nih tete khan ding mi kha ka duh mi kan si caah ki bawipa nih ka thinlung chung chia ruang ka tuah mi ka si ve le so a click te tal a ngai te tal mah cu se kami na simmi paper in e tunai te christmas christmas a si mange oh christmas a kha online crusade a kha Sia Henry timi na an rak thei ma ka thei lo. Van Lal Mang ai timi ka. Malaysia uh si Malaysian tu nai the US nai kan da tong kan tong di concert ah yeah yes. Kami thon ka crusade kan toy te online crusade. Kami ni asim mi cho te ka war zat. e laimi tampi cu a sak tu lawng kha kan va pu ring ring i ti a zoh te hman uh, YouTube subscribe le Facebook like te hman kha kan pei lo nan hla sak tu lawng lawng kha mo kan va phu ring ring i khami kha si loin pathian na tuan timi hi a sim tu lawng le a o swa tu lawng kha si loin a dung lami hna rak tuan bom tu ma ma kha pathian na tuan tu kan si ati te i to milian tampi kan um uh, peisa tampi neimi kan um lai mi sunga khami pawl ni kha kan singer pawl hi tampi hla an suwa thei sin sin ding in sponsor tua tu tla hi pathian na tuan tu nan si timi te hi arak simi te tha zang ka nga zan chura in zau tu tla si se e pathian na tuan kan ti mi cho adung lami na tuan tu pawl tla khat pathian na tuan tu kan se the te milian tampi kan um paisa tampi kan um e khi ngaingai te tia chu singer pawl he kan paisa kan nei lo son chu ma kan han mi vialte he kan makeup kan chill a thar kan hei du ve pek mi vialte an recording si khami kha eh an nei tu pawl ni kha sponsor tua u la youtube subscribe tua u facebook a like tua u timi te kha tha jang a pe mi si page te follow nak zong an right and then youtube zama kha subscribe hun ka cahman tuk en mah cun lai hla te hna kan sakho mi mu pathian hna hna tampi kan chuah ding mi a biapi ngai cu a hlei ci in kan ma he ram thum nak um cang mi kan fa le cu kan ma ni mam tu pawl tampi kan tuah lo si cu an ni cum rang lei long te an kal ko la so Yes, lailei nih cun an chuah lengmang te ko la lailei ah atu ah hlasak thiam mi tampi kan ngei hna lailei zong a ṭhangcho chin thluahma zei lei paoh in hla lei fawi te an chuah khawh dih cang le kan lawm tuk lai hla cu a chuak peng ko lai asina belte in lailei lawng nih an tuah mi ka hi kan kan cuanh si cun lailei thin lawng ah kan fale nih an ruah te la mah ruangah atu tein hika a um mi bak nih nu le pa hrimhrim nih khan lai holh lai hla lai bia tein kan tuah lengmang mi thil pua kan fale nih thazaang an lak ve cu mu an zoh la an cawn ve la mah tikah tam deuh an chungah a lu i an thei si amma zong an nunpi deuh la tikah taktak la ngai ah cun pathian lei lawng lawng si loin kan miphun funtomnak kan miphun khi kan fa le mu kan miphun sin lungthin ngeihternak zong si di cu van ruah di ahcun mu lai hla te hang kan chuah kho pang mi he ma khi sale atu ah hin mrang hlan tu si lo ngai tun tam deuh cang la cu ruang cu mirang nih a kan tei tuk cang natein mah ka nu le pa nih kan lawm ma kan lawm lo cu kan fa le nih lai hla ngai hna se mu kan miphun holh le hla le bia tein ngai hna se timi kan duhmi a si ahcun lai miphun min in kan tuahmi thil vialte hi si khawh chung in cun thapek kha rak hau tuk ve cu mu yeah so yeah a hman tuk hman tuk yeah so ngia kan van lut ta mi se kan sponsorship cong ai na

zong kha um rila chu mu like uh, um, iTunes what Spotify te po zong atampi um la chu mu so view lai thla pathian thla chan thar hla ka ti ko la chu chan thar pathian hla khan chun an ngai tam chem ngot rak si ve chun keima zong ne ku war hla zong kha nung asak zong khi a foi phone ado zong ai do phone phone zong khi anung phone daga aphuatu sai lo saya sailo thang lila zong pathian ai thlawt chu pathian nih mah hla nangmah zong kha zeitin dah mah hla te hla na sak mi tampi kha va um ko e na batin zeitin dah hi hla te hi nangmah in sak ding in arak sailo ni alung chin al pathian ni rin rak tuan chu ka thailo natin mah na rak sak lio ah khin ti mah hla na rak arak impek ka te ah khin in na van sak tiang khe van kan chim lo bana a na rak ngei ka te in na uar chol mo selo le ma te mi ni zong an uar te la mai le te million in an zo te la ti mi na ka na rak ruwa mi hla sim mo like na rak thok ka te kami hla ka 2020 a khan kan rak thoke mo i sasai lo thon hi hla kan to ding ti hi kan ti ok ring ring nan ama tla khol tlong thon ti a busy ve ring ring e kha chan nei lo e asenan e kalau ngan sak ding chu in rak ti ring ring e khami hla kha angan inang ma sak ding ro rian ka ngan mi si ting kha in rak sim e in rak sim e irakwa demo kha in rakwa te ka ngai ama ni sakmi kha in rakwa ti ti a message atla nga ni himi hi zo man na ngai ter lo ding ti ro rin si himi leng is in sok la se timi rori kha promise i pek tul te rori ni rak kuat ve mi si ka ngai ma chu atu he kan chua tha men wa ma interview di in tom pa te kan chua te la chu chu se ka ngai ka ngai in chu heo ka te eh yang tin se ka uar tuk lo kan ti mai chu ti zero ga da ama ni chu sak ve reng rang interview to ha te la aw interview to ha te la part ama ni chu ai sen siang ai la chu confident tak kan sak mi se ko la ka tho knowing sai lo ye ma chu se in rakwa ti e ka ngai ka ngai i okay ka ti ko uh, okay ka ti ko i kha cun uh, practice caan kha kan chingawk i kan practice i i keimah nih ka vun sak tam deuh deuh in ka thiam deuh deuh in kha ka duh sin sin thlang ka duh sin sin i cun uh, studio kan lut studio kan lut i ama i in te kha studio kan lut i an an a thinlung in kha confident a rak nei zat ani kha e khami hla para kha rak confidence te ka nau hi mi hla chu a pau teng teng ding tin he ka thinlunga hi na tuan tu a um tin hi rak sim a pau bak lai tin ke ama le ma ke a rak confident

e asina ani kha rak confidence it e chumi kha recording kan the e music video kan yai music video kan yai e e chutte ka covid lai kha si ti november thla shong kha chu covid at ke arak pin tak lai shong kha se bi music video kan yai then atel tu mo ma kha covid kan nga the kan na the e kha 14 days song kan quarantine kai matla ka khan sung te kha quarantine ka twa e ka nu te nih rawl in rak pek le ka sang ka mai te ah an rak ve te an an tla ning kai mani ko bala ke 2020 covid yes covid a a hai tuk leo kha se kan ma ta kan rak ral tha tu ke chu ding covid in kan rak na the e yang man kan to thai non lo process kha i cun kan dam Pathian nih damnak ca nakin pek i chumi ṭhe in kha harmony le kan ṭhe lomi hma hma kha harmony pawl kan tuahsal ṭhe i i November yang tikah si a suak ca ka thei nawn lo November thla ah kha kan upload kan upload in kha cu vuk Tirorin kha i a lar chi a pau chi i kha ki share tu tla tampi na YouTube at la se se thlan hi sunga um 300k mo khatin kha view tu kha akai chi tika keima tla ka lao e mi mo mo ni kha in rak mention the tika kha mak

pawl in kha khami hla te an ngaimi kha video te an rak yei in rak kuatmi te kha um ah khami bakin cu boipa ka lung oi tuk ka ti ti hla an sak pha khami hla an ngai pha in kha video te kha in rak an rak share esi chu tluk ro ring ka ruwa ban lo pin pathian in a mange e ka hla a pau bik ka te ve chu te pathian nih a mang bik mi ka te ko ding e kumkhat a kim cha December a kha 1 million view a thleng e kha comment cho oh, boipa tha to ke ka ti kha e ka lung oi za chun bom tu tampi khi kam covid lai thon sta ga kan rang nami bol tla khi it's worth it na tai thia mo si Inn cawk le inn zuar he ṭhen awk a ṭha lo bakmi hi cu loan laknak kong hi a si. Cucaah cun loan laknak kong he cun inn cawk inn zuar he a pahnih in ka tuah chihnak a ruang cu a si. Kei hi Indianapolis ah real estate agent le loan officer a ṭuan cuahmah liomi ka si. Inn cawk inn zuar kong he pehtlai in hal nan duh asilole bawmh nan har a si siahcun ka phone number three one seven four seven six seven one five nine ah chawnh khawh ka si peng silole ka Facebook page Esta VH Sung Realtor NLO timi ah khan pehtlaih khawh peng ka si. Yep, ama do tu ka ngei hrim hrim kha the whole album hrim hrim in kan pathian ne thlo chwa ne tha tuk ya. Um kan biaruahnak a donghnak lai zong kan van phan pah cang le te a donghnak te ah pakhat te in hal ta ka duhmi cu na nunnak ah te thlarau lei in kan tila cu thazaang an pe tu an inspire mi mu bantuk an umma an umma kan zelim tu pung sa in da thazaang nai lak ning si timi te kan kan share si cuti ti a cu speaker tampi le pastor tampi thawng khi crusade ti vek mo cu mi biakinn ti vek atlak hi kan va feh tam tikah kha e cutipi chamco in khi ka nei tuk in ka thei lo e pakhat cio an nunnak ka khi thazang ka lak vi bo ting ka mu minung pakhat te cu tim vun sim ding cu ka thei chamco lo in ka mu cun ka pa hi ka kiang nai bi ki mo ka pastor la arak si cun ka pa la arak si tikah amah thon hi neih niam za ding hi ani khi rualpi komok vek in tla khi kan komok thai cun kan line kha a bang awk thlang tikah ti ama khi ka kiang nai bi ki a ummi cu si asinain cutin midangpi min pakhat vun sal ding khi ka thei cha lo i pakhat te ten ma pakhat pahnih te te an nunnak a sin thang ṭha an simi sin thazang ka lakmi vivo timi cu a um ko nain min pakhat te vun share ding khi ka thei cha lo nang te um before uh, keimah ka chim hna khan na pa ke ani khi a chan zong khi nuam to re ama ke upa kon pa le zong se ko ma chum pastor zong se ko na te khin a kan chon dan le um dan khi khi lai mi pastor tam pisam pong kan uma khin kompa de khi irarin ki hau bia chim zong kana na pa khi somehow kan ha ka siarem to ama shrim ki chon bia anuam ai khi mino bantuk de in khin bantuk chon biak um te ke thiang tuk le ya si ani ke a pho yoi je ti kha e mi biak te kan rol pi te vek se lo le a mi dang dang ma nang tla he alo rel or je thei je si khetin khevek mi biak te vek ma mi lungoi ter hi paih tuk a fa le hrimhrim khi kan ri a sia ding khi a duh lo zet i cun midang hranga cu ziang tin an hmu cu kan thei lo nan kan i kan in sungsang hranga cu a sung lawi tuk mi pakhat khi si kan rel uar thei tuk thil pakhat kha ava tuah tla le khi kan upat kan suang kan ti za khi e cun ama ni tla khi fa le zo caan a um cun rual pi vek in khi thu khi kan simok the thai chumi ni khi tampi kan relationship la mo a tha teri kha hisi ani khi minuam za si ka te bai chu um yeah keima chu um velo pastor le vei kha cha velo ko selo heti ban chimi kan na kha um cham chu ka nu si ve le ka nu he tha cham le he a ai bitak tuk kan dala chumu a thlacam le a bible chu rel mi he tha jang ka nga tuk le ma nak man en khin ti a ka ti mi i a tha ma tha lo chu ka thei lo na bal te in tha jang ka nga ngai mi le kai kai lom ngai mi chu mu atu lewa chun na fa le jong an ngak che tuk le nan buai tuk leo stik a mo biak in lei nai pe kho lo mi le biak nan pum kho tuk lo mi jong la thla na cham kho tuk lo jong a khin khi nang ma nang ma khi fak tuk in khin harnak a pe la don't don't be too harsh harsh on yourself a ruang chu na fa lang hak chia tuk ri pathian ne dam na an pek na la le na fa lan vun pat deuh tika khan chun tampin pathian lai thla cham da mu kai ma jong kan rak boi tuk lo chu kan rak boi tuk ve cheu ko timi te kha ka pek na cause fal kam van ngai nu i kam van boi tuk tika khen ti thla na kan cham kho lo tika khen kan ni kil chi ngai chu yes ma khi me cheu kha ka chim hi an lung tling men la lo cun ya pathian cu pakhat tak na chiah peng rih ding asi yes bible ca zong na rel kho peng rih ding asi ko nai zuam lo lo sian te kho men a hman ko minung lei in ka chan bau nak ruangah ka tuah kho ding tung ka tuah lo mi ca va tampi ve ko la na ten it's just hard like a foi bak lo cu ma tikah khi caan cu kan tuah kho lo tikah khan kan lung nuam lo in thei thiam ko ma nak chan kan kanu ni it's okay na fa le te caan na cham kho na tuah kho na thlai na cham piak min ha le pathian na piak mi te khi aza ko caan ṭha Pathian nih an pek te lai uh, rawl na ulh zong na duh na ulh khawh caan zong phan te la te bantuk in mu so nangmah le nangmah ke in mo chet tuk hla ka timi te ke tha zang zong ke ka nga a zumh nak te zong ke ke no na fel ok asi na to ok asi tin khin a ka te le a te le ama tu ni ken thla tu ka kan cham piak pang le mu uh, chun ani chu thla he acham tu bible charil ke alom shum in ai lom mi ke sile I mean Bible caril bak alom ke lom kha chu luk na nom la na tai te ma za pi cha hnek bang kan hnek chu mu I mean I'm not gonna lie uh ka du tung pakhat chu kanu chu thla cham tuk ve le bible cha ka van rel tuk ve te khin a ka chim i ka du tuk ve mi zing ka ka van e thang pak khin pathian ni thla a ka pek te e ke ma kan thla te khi khi fa la bu mo pakhat khat ke a ka pek peng le ma kha kha ka tho bak an kha ma ka pek mi te kha ka sak colh ve ke hau ti ma kan thla ka cham ve ha chalo chun tlompa ka buin ka phil ti ma ka pek mi hla te kha ne ma te khe te khen a tho on khin hla pek mi te khe ngai peng ma te khin pathian he hoi kom nak te khe ngai peng en khin tuk pathian he hoi kom nam tuk ngai khe tluk da anuam la mu so thla cham nak le ba ba chari nak an long na rak chok ve mi ke se ti ka khin ma kha kanu te azum nak le minung le in chamba nak tan tuk ngai ve ko like azai chan jong ve ko alung dong chan jong ve ko chin phan chan an zai ngai mi ka tam minung le mu kan kan tonmi thil tonmi tampi um ve ko te mah vialte chung i mo zumhnak te khi ama um tuk te si khi ka du ve thlarau lei a khan chun si mi tu na sim me kha se phu chung ok ding um lo ka te nu la hranga chuma kan nu asimi din mun ni chu kan thai the ko dim biak in kam fakhom kan ti ko nan asung ka tum kan kan aleng kan um chan tam son chuma asenan kan fa le ni biak ina kan thleng kan ti thei tawk in kan tuah timi an hmumi kha thupi sawn ting kan hmu thla cham tla le mitsing dok mitsing lo ding khi kan ummi khi a poi lo lo lo ting kan hmu kai tlak ni pat si atu hmana chum acara chun bopar chum nak khi kan thei cara kan cham chum ho ila ya khen thak khi atu pakhat nak long sung hlon long ka chu te kan ka thut tar le te kan cham kho ko chumu ama dong atu chu zai nem kha um cang zai nem kum khat long mu thla kan cham mi kha ani tu ke chuak chu a kan zo a khan then thla kan cham lio zong a khan mi khi au pa an ke zaida atua khe kale akal chu at ke kan do pa ke kan kan mat la kan se ka ka fa pa ro kan aizik le khatla kan cham ding ka de dinge ani a high chair a to dinge ka mit ka sing dinge amen ka ti ka za cha atar ka ni so tik ka bun ha ro ko la cha cha se asanan nu sin i cho kan din hman jo kan thai ok chau the ko dang si si ya so kan a tha bik in i zuam lang kha ba pi kharak se ko la kan to kho lo mi chung tu kan i mo che i tha chiat i tha dang dar ding slo mi te khite falala ya cho yang ka te ding mi naw an tap le kha hna se tok se zu wa tu chu nu din mun i an rak tuar mi khom lai an fan tapi mi dang an mai song tuk mi pawl khi te ke empathy ka nei khange te khami kha naw tap te vek men khom lai naw tap naw au te vek men chu ka hna ka hna sunga la lut nol la and then anu am pa shim khi van direct an kid an fa la nak man oh a fa tap ki zang fak ten ti so la okay anu le pa ne sin da ti la zang fak na in yeah and then hak chi an au ta po zong khin kan dak kan no le fa kan ngai tha chun am fa hen chim ha lo mo you know like an sik ha lo but then atu chan a kan hi hi hak chi po zong ki hi ka ni chol cang like kan nuam chol cang la an au mi po kan thei zong a khin automatic in kid okay you know this is so like natural normal you know te khin arak ra chol sang ko la ya so ya ra chal kai lom tuk rum ta ka chin chang kana den ti mai